אידן וואס פארגיסן בלוט פארן רבונו של עולם. די העין איז אזוי. מיר זעהן מיר א ווארט וואס שטייט ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי מען זאגט עס ביי א ברית. מען זאגט עס אין די הגדה. רבונו של עולם זאגט אז מען זאל לעבן מיט דיין בלוט. נארמאל א מענטש וואס בלוטיגט מיינט אז ער אלס אויפן וועג צו שטארבן. וואס הייסט לעב מיט דעם? זאגסטו לעבן איז די צוויי דברים סותר. אבער היינט מיטן שיעור פון אור החיים הקדוש ווען מיר דאס פארשטיין וועלן מיר שפעטער אנקומען צו דעם אז בעצם דארט ווי ס'איז דא בלוט, דארט ווי אידן פארגיסן בלוט, דארט איז דא

און פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן און אליהו הנביא, און פארוואס מען דערמאנט טאקע די דריי ביי די ברית. אבער די מציאות איז זענען געווען דריי אנדערע נעמען, דריי אנדערע מושגים, און וואס זוכט בכלל פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן מיט אליהו הנביא ביים ברית, ס'איז דאך אברהם אבינו'ס מצוה געווען ביי די נײַן און נײַנציק יאר האט מלוה געווען זיין אייגענע זון, מ'זאגט ביי די רחמנס צום סוף, ס'איז א באקאנטע ווארט, מ'זאגט עס ביי די רחמנס פון די ברית. יברך את בעל הברית המילה אשר סאס וואס ער האט זיך געפרייט לעשות צדק בגילה צו טון די ריכטיגע זאך מיט א פרייד, דאס הייסט אז מען זאגט פאר דעם מען זאגט פאר דעם בעל הברית אז מען ווינטשט אים פארוואס ווייל ער האט זיך אזוי געפרייט אז מען זאל מאכן דעם ברית, די שאלה נאר שוין פעולה מזכירתו כפילו ותנאים מעלה מעלה, איך פארשטיי נישט, דאס אכט יעריגע קינד וואלט אים מעלה געווען, יעדער האט געהערט ווי ער שרייט און ווי ער וויינט, וואס אשר סאס, וואס האט ער זיך דא געפרייט, פרייט זיך, ווען ער וואלט געווען עלטער וואלט ער זיך נאך מער געפרייט, איך מיין וואס שייך בכלל ער האט יעצט שכל צו פארשטיין צו ער פרייט זיך צו נישט, דו ווינטשט אים נישט דא פארוואס ער האט זוכה געווען צום ברית מילה, ווינטשט אים אשר סאס. לעשות צדק בגילה, דאס אינגל האט געזינגען א ניגון, וואס איז דאס? נא זאגט ער אזוי, די, דאס הייסט אזוי, די די ווארט בעל הברית גייט ארויף אויפן טאטן פונעם פונעם קינד, פון וואנט ווייסט מען אז ס'איז געווען אשר שש לעשות צדק בגילה, אז די בעל הברית דאס מיינט די טאטע פונעם קינד גייט מלא זיין זיין קינד ביי די אכט טעג, ווייזט ער מיט דעם אז למפרע האט ער זיך שוין געפרייט צו טון דעם רבונו של עולם'ס רצון, און פאר דעם זאגט מען אים ווי שלום השם פאר אלע מזכיר'טע קבילה. און ער וועט טאקע זען וואס איז די גרויסע שמחה ביים פארגיסן בלוט. אבער לאמיר גיין צושטאטלעך. מיר רעדן פון קנאות. וידבר השם אל משה לאמור, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה אזוי צו זאגן. געווענליך ווען ס'שטייט לאמור מיינט עס צו זאגן אז מ'זאל דאס איבערזאגן פאר די אידן ווי א ציווי אז מ'זאל דאס טון. און אנשטאטס מ'זאל געבן יעצט מיט א מצוה וואס מען דארף מקיים זיין, צייגט מען א מעשה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הישב את חמורי מעל בני ישראל וקנס כנוסי בסוכם לחילוצת בני ישראל וכנוסי לכן וועגן דעם אמור הנני נושא לו את ברית ישראל און רעדט צו אים, אמור זע צו פנחס און זאג אים אז איך געב אים א ברית ישראל. לכאורה דער ליימער אנפאנג איז דאך איבעריג, קודם כל וואס דאס א מצוה מען זאל דאס נאכטוהן, און בכלל, מ'רעדט דאך דא צו פנחס בן אלעזר בן ענא כהן, רעדט זיך נישט צו גאנץ כלל ישראל, למה מ'מיינט גאנץ כלל ישראל. און דאס פרעגט דער אור החיים הקדוש, למה צריך לדעת למי יאמר, אם לפנחס, לא היה צריך לומר אחר כך לכי נא מור, שכבר אמר שיאמר לו הדברים, האט דאך שוין נישט געדארפט זאגן לכי נא מור, האט ער געזאגט די למה גייט ארויף אויף פנחס. ועוד סדר הדברים יגיד שלא כן היא. און אז מ'קוקט אדורך די סדר הדברים ווי אזוי ער שרייבט אראפ די פסוק מאכט נישט קיין סענס, אז די ליימען זאל שטיין פון אנפאנג ווען ער איז שוין נתכוון בזה שיאמר לישראל, זאגט די הייליגע אור החיים הקדוש אז מיט דעם האט ער געוואלט, די הייליגע באשעפער האט מיט דעם געגעבן א כוונה אז אונז זאל מיר, די אידן זאלן אונז הערן די מעשה, זאלן דערהערן אז דאס וואס פנחס האט געטון איז געזאגט געווארן לדורות עולם, פאר גאנץ כלל ישראל גייט עס אן. די מעשה פון פון פנחס בן אלעזר הרב בן אהרן הכהן שי' זכי אבותיו לטובה גייט אריין אין א גאנצע נושא, אבער די פוינט איז מען זאל עס איבערזאגן פאר כלל ישראל און ער זאגט פארשידענע טעמים, און די פשוטע טעם איז מעשה אבות סימן לבנים, יעדע מעשה וואס שטייט אין די תורה מיינט מען זאל מען זיך לערנען פון דעם און זאל מען דאס נאכמאכן, באלד צוקומען וויאזוי, אבער לאמיר זען וואס האט ער נאכגעמאכט? זיי גייען אריבער טאנצן דא. צו די שטיקל פון בקנאות כנשיא וסוחם, זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, דקדוק לומר, ער האט זייער מדקדק געווען די רבונו של עולם צו זאגן כנשיא מיין כינור. די רבונו של עולם האט געזאגט אז פנחס בן אלעזר ווען ער האט מקנא געווען האט ער מקנא געווען כנשיא מיין כינור, דאס מיינט לי, אני ולא שליח, אני ולא אחר. ער האט געמיינט דעם רבונו של עולם הונדערט און איין פראצענט. פיכחס בן אלעזר איז געגאנגען, ער האט מקנא געווען, און אויף דעם גייען מקנא זיין קרנות השם צדקות האט ער איינגעשטעלט זיין כבוד, ער האט איינגעשטעלט זיין לעבן, אזוי ווי ס'שטייט דאך אז מ'האט אים געוואלט הרג'נען און ס'איז געקומען א מלאך און ער האט געשלאגן די וואס האבן אים געוואלט הרג'נען, ויאמר בקנאי בקיני, שהקינה בשביל כבודי לבד, די הייליגע באשעפער זאגט עדות אז ווען דער קנאי, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן האט געטוהן די מעשה קנאות האט ער געמיינט בלתי לשם לבדו אן קיין שום פניות וואס דאס איז עפעס א אויסטערלישע זאך אז דער רבונו של עולם מיט די ידיו תעלימת לב זאל קענען זאגן אויף א בשר ודם אפילו טאקע פנחס בן אלעזר איז געווען פנחס בן אלעזר אבער סוף כל סוף איז ער געווען א בשר ודם און א בשר ודם איז א בשר ודם עד כדי כך אז מען זעהט ביי א יסעם שטייט אשרי מי שלא חמם, וואויל איז דער וואס האט נישט געקענט די טאטע מאמע, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מעגליך צו מכבד זיין כיבוד אב מקיים זיין כיבוד אב ואם בשלימות אפילו מ'וויל. דאס אז א מענטש זאל טון א זאך בשלימות איז נישט שייך כמעט, ווייל א מענטש האט אייביג נגיעות, ווי קליין די נגיעות זאלן נישט זיין, עפעס נגיעות האט ער. עד כדי כך, מ'זאגט עס ביי צדיקים אז זיי פלעגן גיין תשליך, פלעגן די תלמידים אויפהייבן די עבירות פונעם צדיק, און זאגן אז דאס איז מצוה, פארוואס? ווייל ווי גרויס א צדיק איז, ווי ווייניגער נגיעות האט ער, אבער זיינע נגיעות איז ביי מיר שוין א גרויסע מצוה, און איינער זאגט, דאס איז שוין ביי מיר, אבער נגיעות איז דא. ס'איז ממש דא אז א מושג, א מענטש זאל טון א זאך אן קיין נגיעות. הראיה, מען זעט עס ביי כיבוד אב ואם. און דא קומט די ידיעות תעלימות לייוו זאגן אויף פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן עדות, אז דאס איז געווען הקינה בשביל כבודי לבד, לא לאמצעו שום דבר זולו, ס'האט נישט געהאט קיין שום כוונה אין דעם חוץ נאר די רבונו של עולם. ווען ער האט עס געטון, האט ער עס געטון אינגאנצן בשלימות. צו פארשטיין ווי ווייט דאס גייט, האב איך געהערט פון מורי ורבי ר' שלום לאנדא האט מיר געגעבן פונקט נעכטן א מאמר אריבערצוקוקן, האט ער מיר מסביר געווען אינטערוויו פון ספרים הקדושים וואס איז געוועזן די גרויסע כינוסי פון פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר שטייט אין עסקן פנחס עד שהגה ק זמיר בן סעודא, דאס הייסט ער איז געבוירן געווארן פאר אהרן האט געזאלט אהרן הכהן אלץ כהן, און ממילא ווייל ער איז שוין געווען געבוירן און מען האט אים נישט געזאלט איז ער נישט געווארן קיין כהן, ווען סקאנט ווען סקאנט פנחס נאר די אלזען געווען געווארן נאכדעם און ער האט אלע יארן געוואלט ווערן א כהן דאס איז געווען זיין שאיפה ער האט פארשטאנען די רבונו של עולם האט עס אזוי צוגעפירט אז ער זאל נישט ווערן געזאלבט אז דאס איז זיין עבודה ער דארף עפעס א תיקון טון כדי ער זאל זוכה זיין אזוי ווי זיין טאטע און אזוי ווי זיינע פעטערס און אזוי ווי די גאנצע משפחה און אזוי ווי זיין זיידע ער זאל קענען צוקומען צו זיין א כהן עפעס האט אים געפעלט א געוויסע תיקון און ער האט נישט געוואוסט וואס און ער האט עס פרובירט צו טון אלע צייטן. דא קומט אונטער א מעשה וואס ער שטעלט מיט דעם איין זיין כהונה, פארשטייט א כהן וואס האט געהארגעט א מענטש קען נישט זיין קיין כהן, קען נישט דינען אין בית המקדש, ער טרעפט זיך אין א מצב ווי ער זעט משה רבינו שטייט פארלוירן, די חברה שטייען אין פראנט פונעם אוהל, ביימער בויכען. קיינער טוט נישט גארנישט, אבער ער ווייסט וואס די ריכטיגע שטראף פאר א פאר אזא איינער פאר זימי וסולי איז, אבער תיכף אז איך איין מינוט אויב גיי איך דאס טון שטעל איך איין מיין גאנצע כהונה מיין גאנצע שאיפה אין לעבן. אבער פנחס בן אלעזר איז געווען אן ערליכע איד. אבער ער האט געוואלט ווערן און מיט דעם. ניין אבער ער איז א קינד פון אהרן הכהן ער איז דאך געווען די איינציגסטע בן אהרן וואס איז נישט געווען קיין כהן עס איז נישט געווען קיין דור שמעביר קיין עס איז געווען א סיבה דערפאר ער האט געהאלטן אז עס איז דא א געוויסע תיקון וואס ער דארף אדורכגיין פאר דעם האט דער רבונו של עולם געמאכט אז ער זאל דייקא נישט ווערן געזאלבט מען האט דאך אים נישט דערמאנט אלע אנדערע כהנים וואס האבן געלעבט האט מען דאך דערמאנט אז מען זאל זיי זאלבן פארוואס האט מען אים נישט דערמאנט עס איז געווען א סיבה ער האט געדארפט עפעס טון א געוויסע עבודה האט ער געוויסט אז מיט דעם פארלירט ער עני טשענסעס צו ווערן א כהן. ממילא איז ער דא געגאנגען טון א זאך בעצם וואס איז עגענסט אקעגן אלעס, זיין גאנצע לעבן, ער הרג'עט זיין גאנצע לעבן דא. ווען א מענטש גייט טון א מצוה אויף אזא וועג און ער זאגט, איך טראכט נישט ימין, איך טראכט נישט שמאל, איך מאך נישט קיין חשבונות, דאס איז די רצון השם, און אפילו איך ווייס אז איך גיי דערלייגן אלעס, דאס איז דער רצון השם און דאס גיי איך טון, ווייל דאס מיינט אן ערליכע איד, ביטול היש. ס'איז געגאנגען אזוי ווייט, מ'דערציילט א מעשה, איז אריינגעקומען ערב פסח צו ר' פנחס גאלד'ס א איד וואס איז געווארן סטאק אין קארעטץ ערב יום טוב, א גרויסע עושר, און איז אריינגעקומען, האט זיך אינטערעסירט ווי ס'איז דא אן ערליכע איד, האט אים געזאגט אז ס'איז דא א איד ר' פנחס'ל, אים קען מען עסן, קומט אן דארט, אלעס איז געווען ליידיג, ס'האט ניטאמאל געקאכט די רעבעצן. וואס איז? ס'נישט געווען קיין געלט. איז געגאנגען דער איד, ער האט איינגעקויפט דאס גאנצע פסח, אז די רעבעצן זאל קענען קאכן, און ער פרעגט, ער פרעגט ווי איז אייער מאן? זאגט ער, עס איז אים ביסמעטער נישט דא, וואס קען ער טון? און ער האט געקויפט זילבערנע כלים, ער האט אלעס איינגעקויפט ס'זאל זיין א פסח למהדרין. ר' פנחס קאריץ האט זיך נישט אהיימגערופן פון דאווענען, ער האט געוואוסט נישט וואס אהיימצוגיין, באקאנטע מעשה. ער קומט אבער אהיים און פלוצלינג זעהט ער אזא סדר נאכט. זיינע אויגן האבן אויפגעלאכטן, ער האט געפראוועט א סדר ווי ר' פנחס'ן קאריצער און עס איז געקומען ביי שולחן ערוך אז ר' פנחס'ן קאריצער האט געפרעגט דאס ווייב, די רעבעצן, ווער, וואס איז דא געשען, האט ער געוויזן אויף דעם איד, אויף דעם גאסט, אז ער האט אלעס באצאלט. זאגט ער, האסט נישט קיין אהנונג וואסערע שמחה דו האסט מיר געמאכט, דו האסט מיך אזוי משמח געווען, קענסט בעטן סיי וועלכע בקשה, איך וועל דיר עס אויספועל'ן. האט דער איד געזאגט, רבי, איך האב נישט קיין קינדער. האט זיך פנחס קורץ געגעבן א טאנץ און ער זאגט איך שווער אז דו וועסט האבן א קינד ביז א יאר. ער זאגט צו צו ער שווערט ער זאגט צו. ס'איז געווארן א רעש אין הימל ווייל דער איד האט געווען באשערט פאר אים אז ער זאל בלייבן אן קיין קינד. דאס איז געווען זיין גזירה ער זאל בלייבן אן קיין קינדער. און מיט דעם וואס ער האט צוגעזאגט אזא זאך האט זיך אנגעהויבן א מורא'דיגע פראבלעם. האט מען געזאגט אז מען גייט איבערקוקן צו ר' פנחס'ל האט אמאל אין זיין לעבן געזאגט א ליגנט, ווייל טאמער נישט קען דאך נישט מאכן א איד זאל זאגן ליגנט. נישט רבונו של עולם גייט עס טון, נישט נישט איז עס נישט אין מעלה. ויחל ל ע, עס איז א מצוה כך כתוב בתורה. למעשה האט מען געזען ר' פנחס'ל האט אין זיין לעבן קיין ליגנט נישט געזאגט, האט מען געזאגט אויב אזוי מען מוז עס טון, אבער וויבאלד ר' פנחס'ל האט געפראוועט אזא מופת, פארלירט ער זיין גאנצע עולם הבא. ר' פיכעס'ל האט אלעס מיטגעהאלטן ווי רוח קודשו, ער האט עס געזען האט ער זיך גענומען טאנצן מיט א מורא'דיגע שמחה, זאגט ער יעצט וועל איך קענען דינען דעם אייבערשטן אן קיין שום נגיעה, ביז יעצט און נישט ווי איך האב געדאוונט ערליך, איך האב געלערנט, איך האב געטון א מצוה, איך האב אלץ געטראכט אה, איך מאך מיר א גוטן פלאץ דארט אויבן אין הימל, אבער יעצט ווייס איך באקום גארנישט, יעצט איז די ריכטיגע עבודת השם וואס דער רבונו של עולם וויל, בלתי לה' לבדו, אנלי גאד, נאר דער באשעפער. זיי זאגן דאס, שטייט אז ביי די חטא עץ הדעת האט דער בויען שלום געגעבן א גזירה וואס הייסט התאכל תאכל לחם, מען דארף טון השתדלות אויף פרנסה. אבער בעצם אן ערליכע איד ווייסט אז די השתדלות האט גארנישט צו טון מיט די תוצאות, זירא. מען דארף טון השתדלות וואס דאס האט מיט צו טון השתדלות. ס'מיינט נישט אז די השתדלות גייט דיך ברענגען די געלט. כך הוא לבצענו. כך הוא לבצענו. איך האב עס שוין געזעהן הונדערט און איין מאל, און איך ווייס יעדער האט עס דא שוין געזעהן, און מען קען אסאך מאל זיצן אין א ביזנעס, כ'האב עס שוין דערמאנט מיין איך ביי די לעצטע שיעור, מען קען אמאל טון א ביזנעס, אריינארבעטן אין א געוויסע זאך, און מען איז זיכער אז מען טוט דאס ריכטיגסטע מאל וואס קען נאר זיין, מען האט זיך פארדעם אינטערעסירט און איבערגעקוקט און אלעס געמאכט זיכער אז ס'קלאפט לויט אלע כללים,

וואס איז מיט שמץ זיין זכות פון אור החיים הקדוש זכות היינט איז נישטא פון עשת'ס יארצייט ר' שלמה קאלינער'ס יארצייט זיי זאלן אייגן זיין זכות צו מעגן אליין די אידן האבן אויך געלעבט אזוי זיי האבן נישט געלעבט מיט קיין חשבונות זיי האבן נישט געמאכט קיין חשבונות מען האט געלעבט בלתי להשם לבדו און זיי זאגן בעצם א מענטש וואס לעבט אזוי פעלט אים נישט גארנישט. ווייל וואס ער דארף באקומט ער שוין, ווי זיי זאגן שטייט אז דער אייבערשטער האט געווינטשן אברהם אבינו אז יזרעך כעפר הארץ וככוכב השמים, וואס איז די פארגלייך? סאו אדער ביסטו גלח אדער מלאך, אדער איז ער זאמד וואס איז גארנישט ווערט שלאגט זיך מיטן ים אז ס'זאל נישט ווערן קיין פארפלייצונג, אדער איז ער ככוכב השמים זיצט אויבן און שיינט. טו אזוי. ס'דא צוויי סארטן אידן. ס'דא א איד, זיין גאנץ לעבן איז ער ביזי זיך שלאגן. ער טוט השתדלות פאר פרנסה, ס'גייט יא, ס'גייט נישט. ער טוט השתדלות צו זיין אן ערליכער איד. ער פאלט אדורך איינמאל, ער פאלט אדורך נאכאמאל, ער ווערט צעבראכן, ער איז כעפר הארץ. נאכדעם דא אזעלכע אידן וואס זאגן, מיר גייט גארנישט אן. מ'גייט טון איין זאך וואס גייט מיר אן, רצון השם. דער רבונו של עולם האט געמאכט אז איך זאל גיין ארבעטן ווייל דאס איז די רצון השם, איך גיי ארבעטן אבער לשם שמים, איך גיי נישט ארבעטן ווייל דאס גייט מיך מאכן געלט, געלט וועט ער מיר שוין ברענגען, איך דאווען ווייל דער רבונו של עולם וויל אז איך זאל דאווענען, איך לערן ווייל דער רבונו של עולם וויל איך זאל לערנען. ווייל ס'איז נישט די באגרעניצטע, ס'וויל דער השם און די ווארט איז אן קיין גרעניץ, מען גייט פייער אריין. און דאס איז טאקע די שייכות וואס מען זעט צווישן די דריי מענטשן, אברהם אבינו, אליהו הנביא, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אליהו הנביא. משה, אברהם אבינו געוועזן דער איינער וואס איז ארום געגאנגען די גאנצע וועלט זאגן אז מ'טאר נישט דינען עבודה זרה און האט געהאקט אויף די עבודה זרה מולך. מולך איז געווען פארברענען און הרג'נען די קינדער פאר די עבודה זרה. קומט דער רבונו של עולם און זאגט פאר אברהם אבינו. נעם דיין איינציג קינד און גיי פאר זיי א מקריב אויפן מזבח, און יעדער האט עס מיטגעהאלטן. אברהם אבינו וואלט געקענט זאגן, רבונו של עולם, קודם כל ס'איז רציחה, ס'איז אן עבירה, צווייטנס דאס איז דאך די זאך וואס איך שטיי און איך האק א גאנצן טאג, גיי דיך מאכן א מורא'דיגע חילול השם, רבונו של עולם, ער וואלט זיך געדארפט איינבעטן אזוי ווי מ'זעט ביי אברהם יצחק, געבעטן ביי סדום זאל נישט פארברענען סדום, פארוואס האט ער זיך דא נישט איינגעבעטן, רבונו של עולם טו דאס נישט. גייסט דאך מאכן א ריזיגע חילול השם. נאך מער, מען זעט עס ביי יעקב אבינו ווען ער איז געשטאנען אין מורי' גאס ווען עשו שטייט האב איך נאכגעברענגט פון פון רבי עזר פון די מקור באר פון מסכת בראשית ברענגט עס אראפ זאגט ער אויף די ווערטער ואתו אמרתו היטב היטב עמך זאגט ער רבונו של עולם דו מוזט מיך ראטעווען פון עשו ווייל דו האסט אזוי צוגעזאגט און אטאמאל ס'וועט נישט געשען טאר איך אויסקומען א חילול השם. סאו אברהם אבינו וואלט דאס געדארפט טון, זאגן רבונו של עולם ס'גייט דאך ארויסקומען א חילול השם, פארוואס האט ער ניטאמאל מתפלל געווען, ניטאמאל גע'טענה'ט? ווייל אברהם אבינו האט געדינט דעם רבונו של עולם בלתי לשם לבד, אז דאס וויל דער רבונו של עולם, גייט מיך נישט אן צו ס'איז בעצם אן עבירה אדער נישט, ס'גייט מיר נישט אן צו דאס איז אקעגן וואס איך האב אלע יארן געפרעדיגט, ס'גייט מיר נישט אן צו ס'גייט ארויסקומען א חילול השם פון דעם צו נישט, דאס איז רצון השם און דאס איז וואס איך טו. די זעלבע זאך איז געוועזן אויכעט מיט פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. עס איז דאך נישט געווען דארט קיין בעסד וואס האט גע'פסק'נט אז מען זאל הרג'ענען זומער בית יואל. נאך מער, עס איז משמע אז עס איז דאך אריין אין די קופה פארמאכטערהייט און קיינער האט בעצם נישט געזען אויסער א מייז און מיט דעם אלעם האט ער זיי געהרג'עט. נישט ווי קיין עדות לכאורה. אסור איז יא געווען נישט ווי קיין עדות און ער האט זיי געהרג'עט. לכאורה, חנה ביירא, ס'איז א חילול השם, א נושא בישראל, נאך מער. כ'האב געזען אראפגעברענגט פון די תורת ישעי', ס'שטייט, רש י זאגט, ויחס האחר אהרן פארוואס? לפי שהשבטים מבזים אותו, מ'האט אים געזאגט, הריסען בן פתי זה, שפתם אבי אמו, הגולם לעבודה זרה, והוא ה, נושא בישראל. מילא קומט די פסוק זאגן ויחס האחר אהרן. דאך א שווערמוידיגע קשיא. גאנץ כלל ישראל האט דא צוגעזען ווי א איד איז באגאנגען א קידוש שם שמים אויפן גרעסטן פארנעם וואס קען זיין, ער האט איינגעשטעלט זיין לעבן, זיין עתיד, זיין קאריערע ווי מען רופט עס דא אין אנטווערפ, אלעס! אלעס פאר רבונו של עולם! ער האט אלעס פארלוירן! האסט נישט בעסערס צו טון ווי א חוזק מאכן און רעדן פון אים אז ווי אימער פתאום האט ער אפגערעדט מיט זיין זיידע, ישרא' האט דאך תשובה געטון און געווארן א ערליכער, ער האט דאך מגיה געווען. ווי קומט עס דא אריין? דאך זאגן זיי אזוי. זיי האבן געפרעגט א מורא'דיגע קשיא אויף פנחס בן אלעזר, הראיסים בן פתי זי ע, דו ביסט דאך דער אייניקל פון ישרוי, וואס איז געווארן אבער סוף מיט ישרוי? משה רבינו איז געגאנגען האט ער מקרב געווען? האט ער אים געהארגעט? פארוואס האט איר דאס נישט געקענט טון מיט זמרי בית אלי? גייט צו שייטצענעם, זיי מסביר ס'איז אן עבירה, חי מיסה, וואס גייסטו איר הרג'נען? טו וואס מ'האט געשדין מיט אבי אמו דיין זיידע ישראל, מ'האט אים מקרב געווען. פאר'וואס נישט טו צו זמרים בסולי? זאגט די תורת אישי ניין. ויחסה אחר אהרן פארוואס? ווייל אהרן הכהן איז געווען א אוהב שלום ורודף שלום, זאגט ער וואס מיינט דאס ורודף שלום? אמת אהרן הכהן איז געווען טאקע א איש שלום, און אהה און פאר דעם טאקע איז געשען די מעשה העגל וואו אהרן הכהן האט יעדעם איינעם געשאקלט מיטן קאפ יא, אבער נאך די מעשה העגל האט ער איינגעזען אז נישט אייביג איז שלום, אמאל דארף מען זיין א רודף, אמאל דארף מען פארטרייבן דעם שלום, אמאל אוהב שלום און אמאל רודף שלום, ווענדט זיך וועמען, ממילא פנחס בן אלעזר האט דאס געירשנט פון אהרן הכהן, ויחסר אחר אהרן, ביי זמרי ביי ישרוי האט מען אים געקענט מגייר זיין, מ'האט שוין זעהן פארוואס האט מען אים מגייר געווען, אבער זמרי בן סלי איז נישט געווען שייך אים צו מגייר ווען מחזיר בתשובה זיין, און ממילא איז ער געווען א רודף שלום, איז ער געגאנגען האט אים געהארגעט. דאס איז געוועזן די ענפער ווען מ'האט אים געזאגט ארי ס'בן פיטי זי ע פארוואס האסטו נישט געטוהן וואס מ'האט געטוהן צו בן פיטי האט ער געזאגט ניין דו האסט א הערה ער געגאנגען מיט די רוידע שלום איי וואס איז טאקע אנדערש יששכר פון זיבע בן סאלי אבער יששכר האט זיך מגייר געווען למעשה ס'איז געווען איינער וואס האט געפרעדיגט מ'זאל דינען עבודה זרה. און א גוי א בן נח וואס פרעדיגט דינא וזוה איז חייב מיתה. די תירוץ איז אזוי, כ'האב געזען א מורא'דיגע אינטערעסאנטע מעשה, דער הייליגער חפץ חיים איז געווען א ישיבה אין ראדני, און די ראש ישיבה זענען געקומען צום חפץ חיים אז ס'איז דא א בחור וואס מ'האט אים געכאפט גרייכן א שבת נאכט, מ'וויל אים ארויסווארפן פון ישיבה, האט דער חפץ חיים געזאגט, ווי האט ער גערייכערט? באהאלטענהייט, רוף אים אריין צו מיר. חפץ חיים האט מיט אים גערעדט.

די וואס זענען אויך נחשד געווארן געהאט א גרויסן יצר הרע. אבער ער האט עס נישט געטון בפרהסיא, ער האט נישט געוויזן אז ער איז בוגד אין אלעמען. מה שאין כן דער מחוצף, אז ער קען זיין א מחוצף צו זיין רבי ז'י ז'לומד די תורה אויף אזא מין אופן, ער וועט זיין א מחוצף צום רבונו של עולם אויך. ער גייט נאך אלעס אויף בלאפן. און זיי זאגן ער איז טאקע אויסגעוואקסן איינער פון די גרויסע קאמוניסטן שפעטער. נאך מער, איך האב געזען א ענדליכע משל אויך, די קדושת ציון שרייבט, פארוואס זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, ווען א איד טוט זיך אויס דאס קאפל, נישט קיין שייגעץ, וואס בעצם די גאנצע זאך פון א קאפל איז ניטאמאל קיין דרבנן, ס'איז א שפעטעריגע זאך, ירא מלכא, ווייטער האט טאמער איינער רעדן לשון הרע אין בית מדרש וועט מען פרעגן וואס איז געווען די נאמען?

א גרויסער מיניסטער און ער האט נישט געמערקט, ער האט נישט באמערקט און ער האט אריינגעקראכט אין אים, די קענסער איז געווארן מיט א צווייטע פארב, איז געווארן א שטיק מזונות. ער האט זיך אינגאנצן דערשראקן, ער אנטשולדיגט זיך פארן שר, ער האט געמאכט א טעות, ער האט נישט געמיינט, מען האט אים גארנישט געטון, ער האט געקענט גיין ווייטער. א וואך שפעטער איז געווען א צווייטער חברה מאן וואס איז געגאנגען, דורכגעגאנגען די גרעניץ, ער זינגט זיך אונטער, ער האט העדפאונס און ער שפאצירט ביים גרעניץ און ער גייט דורך די גרעניץ, ער זינגט זיך און ער הערט זיך מיוזיק. מען שרייט אים סטאפ! שטעל דיך אפ! האלט! ער שטעלט זיך שוין אפ און גייט ווייטער. שוין נאכאמאל, נאכאמאל, צום דריטן מאל זאגט מען גייט שיסן! ער גייט ווייטער און מען שיסט אים הרג'ענען. איך פארשטיי נישט. דער איז געגאנגען און אנגעשמירט דעם מיניסטער מיט א גאנצע קעיק, אים האסטו גארנישט געטון. ער האט סך הכל שפאצירט, וואס האט ער געטון? ער האט איינעם וויי געטון? ער האט איינעם פארשעמט? דער וואס איז אדורך די גרעניץ האט מיט דעם געוויזן אז וואס? ער פייפט אויף אלעמען. ער האט נישט קיין שום רעספעקט פאר קיין שום זאך נישט גרעניץ ווען נישט קיין גרעניץ גארנישט ווען גארנישט אטע דער אנדערע האט טאקע געמאכט א מיסע מיסטעיק אבער ס'איז געווען א מיסטעיק ער האט נישט גארנישט געמאכט ער האט נישט געמיינט קיין שלעכטס די זעלבע חילוק איז געוועזן די ביי קאפל און ביי לשון הרע ווען איינער טוט זיך אויס די קאפל איז עס א סימבאלישע זאך איך בין א פרא קאפל אבער ווען א מענטש פאלט נעבעך דורך, רעדט לשון הרע, כאפט זיך נישט, ס'איז טאקע א גרעסערע עבירה, מען דארף ארבעטן אויף דעם, אבער ער מיינט נישט מיט דעם צו כופר זיין בעיקר. און די זעלבע זאך איז געווען די חילוק פון זמרי בן סלי מיט ישרי. ישרי איז געווען א גוי וואס איז אויפגעוואקסן אין טומאת מצרים, ער האט געדינט איין עבודה זרה, נאך עבודה זרה, נאך עבודה זרה, ביז ער האט איינגעזען ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, און דעמאלטס און דעמאלטס האט ער אלעס אפגעלאזט, כאטש ס'האט אים געקאסט א פרייז, מען האט געגרוילט זיינע טעכטער. אים איז עס נישט אנגעגאנגען. אזא איינעם אז מען איז מגייר. מעג זיין אז מען העט געקענט האבן מפטרים געווען עבודה זרות אויף עבודה זרות. וועמען גייט עס אן וואס איז געווען די ענד פון דעם מענטש? ער האט געמיינט גוט. ווייטער דער זמרי בן סלוא איז דאך געווען יענער פארברעכער. ער איז געגאנגען דא אנגעדרייט נישט נאר געגאנגען טון זיינע תאוות, ער האט אנגעדרייט א מרידה אין ר' משה רבינו אויף א צודרייטן אופן. און דעם רבונו של עולם אויך, ער איז דערגאנגען זאגן ווי האט איך געווערט איך מטער געווען צו נעמען בת ישראל, ער האט דא אויפגעשאקלט די יסודות פון די גאנצע אידישקייט, אזא איינעם איז א רודף שלום, אזא איינעם דארף מען אוועקטרייבן דעם שלום און אים גיין הרג'נען, און דאס איז געווען ויחסר אחר ההר, אזוי האב איך געטראכט צו אביסל בעסער מסביר זיין די ווארט פון עטרת ישעי'. אקאפאנעם, דערציילט טאקע נאר פון שיניעווע רב, וואס גייט פון מיין טאטן, זיין געזונט, אז דער שיניעווע רב איז אמאל אנגעקומען אין א שטאט און מען האט אים געזאגט אז די שטאט, די טאכטער פונעם רב פונעם שטאט, פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, גייט נישט אן געטון ווי ס'דארף צו זיין. האט מען געמאכט א גרויסע קבלת פנים, און דער רב פון שטאט איז דארט געזיצן און בכבוד געווען אינעם גאס דעם שיניעווער רב צו רעדן, ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט אריינגעפארן אין רב, אינעם זיידן זיידן אריין, אזוי ברב! נאך א דרשה ווי ער איז אוועקגעגאנגען פרעגט ער איך פארשטיי נישט קענט מען נישט זאגן אין פרייוועט וואס דארפט איר זאגן אזוי ברבים וואס דארפט איר מיר פארשעמען זאגט ער אייער טאכטער גייט אזוי ברבים און איר זענט די רב פון שטאט א עבירה וואס מ'טוט ברבים דארף מען מוחה זיין ברבים. דאס איז געווען דער זעלבער געדאנק דא ווייל א מענטש טוט עפעס ברבים אויף אזא מין אופן איז עס א מורא'דיגע שטארקע ס'האט א געפערליכע א געפערליכע ווי הייסט עס א געפערליכע שפור. אבער יעצט האב איך געהאט א אינטערעסאנטע זאך ווייטער. מען זעט אין תהלים שטייט ויעמוד פנחס ויפלל און עס האט מיך אלץ געבאדערט אין תורה שטייט שוין ערגעץ אז ער האט געדאווענט. אין תורה שטייט און מקנא כנשא וסוחר און געגאנגען מיט א שווערד און ער האט געהארגעט. קומט די תהלים און זאגט דוד המלך ויעמוד פנחס ויפלל און ער האט געצויגן א גאווער. פשט ווי זעט מען האט געדאווענט? ווי קומט אריין דאווענען? ווען דוד המלך האט דא געוואלט ווייזן ביוחסא אחר אהרן, ער האט עס נישט געטון מיט קיין רציחה ווייל ער איז געווען א בן פיטות, ער האט עס געטון מתוך אהבת ישראל, און בשעת ער האט עס געטון האט ער געדאווענט פאר אידישע קינדער, ויעמוד פנחס ויפלל, ער האט עס געטון מתוך רחמים ווייל ער האט באמת ליב געהאט אידישע קינדער, ער האט באמת געמיינט דער בלתי לה' לבדו, די אהבת השם, די אהבת ישראל. ס'איז געגאנגען צוזאם. ס'איז איין זאך געווען. און פאר דעם טאקע שטייט אויף פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אז די אייבערשטער האט געזאגט שטייט אין מדרש אתה תעשה שלום ביני לבין ישראל חייך שאתה מבשר שלום גאולה לבני אז פאר דעם טאקע קומט ער אראפ ביי די ברית'ן. און כ'וועל צוריק גיין וואס איז די שייכות טאקע פון אברהם אבינו, פנחס און אליהו פארוואס די דריי דייקא ביי א ברית? א ברית איז בעצם דאס איינציגסטע מצוה וואס א מענטש שניידט פון זיך, אלע אנדערע מצוות, עס קען זיין שווערע מצוות, מרות, וויטער, אבער מען שניידט נישט פון זיך קיין בלוט, מען פארגיסט נישט קיין בלוט, ברית מילה פארגיסט מען בלוט, וועלכע טאטע האט עס וועלן פארגיסן בלוט פון זיין אייגן קינד? די שווערסטע זאך. אברהם אבינו איז געווען דער זעלבער וואס האט עס געטון, וועל די עקידה אזוי ווי מיר האבן פריער געשמועסט, ער איז געווען אקעגן מולך, און ער האט געזאגט ס'גייט מיר נישט אן, איך מאך נישט קיין חשבונות, אז די אייבערשטער הייסט פארגיסן בלוט, וועל איך פארגיסן בלוט. פנחס בן אלעזר די זעלבע זאך, כאטש מ'טאר נישט הרג'נען און כאטש א כהן וואס הרג'עט קען נישט דאס, אלעס פיין און וואויל, אבער ער האט פארשטאנען אז דעמאלטס איז די צד הראוי שוא צו פארגיסן בלוט, האט ער געווען גרייט צו פארגיסן בלוט אבער צו טון מתוך רחמים. אליהו נביא, אליהו בהר הכרמל איז געווען די זעלבע זאך, מ'האט נישט געמעגט דעמאלטס מקריב זיין אינדרויסן פון די בית המקדש קיין קרבנות, איז ער געגאנגען ווייל דאס האט דאס האט מען געדארפט דעמאלטס טון, עס איז געווען א הוראת שעה, ער האט פארשטאנען אז כדי צו ראטעווען די מינדער ביי כלל ישראל איז ער געגאנגען און ער האט מקריב געווען א קרבן בהר הכרמל. די דריי האבן געטון די זעלבע זאך, אלעס מיט בלוט און אלעס לשם שמים, און פאר דעם די דריי קומען אראפ ביי א ברית דווקא, ווייל אלע דריי זענען צאם, די דם פסח, די דם מילה, עס איז אלעס איין זאך. איך געדענק ביי מיר געווען ביי קריסטל נאכט האט מען מיך געהאט געבעטן גיין א מוצאי שבת די יאר האט מען געהאט געבעטן רעדן אין א געוויסע פלאץ, אין א געוויסע קהילה, האב איך זיי געזאגט א זייער אינטערעסאנטע זאך, דער נאמען קריסטל נאכט שטאמט פון די דייטשן, זיי האבן געוואלט מינעמיזירן, ווייניגער מאכן, די געפערליכע חלום וואס דארט האט זיך אפגעטון יענעם נאכט, האבן זיי עס אנגערופן קריסטל נאכט, ווייל די גאס האט געבליטשקעט פון די קריסטאלן פון די בתי מדרשים, בקיצור א שיינע זאך געווען. אבער למעשה איז עס געווען א בלוטיגע נאכט, און טאקע די אידן האבן פרובירט איבערצוטוישן פאר א פאגראם נאכט די פראגראם פון דעם דאטום, מען האט זיך אנגעטון ווי די בלוטיגע נאכט, מען האט געהאט אנדערע נעמען, אבער למעשה איז געבליבן אז אפילו די אידן היינט רופן עס קריסטן נאכט, איך פרעג וואס פשט פון דעם, וואס דייטש האט זי צוגעפירט? און די תירוץ איז אזוי, א גוי ווען ער צובלוטיגט זיך, וואס שרייט ער? כאפט א צרה. ער איז אלס מענטש. א איד קען זיך צובלוטיגן. ברעכט א גלאז אדער רעדט אין א בית מדרש וואס מען האט צובראכן. גיסט אויף דעם רינט אויף דעם אידיש בלוט. און ער זאגט ס'איז קריסטאל ס'שיינט. פארוואס? ווייל ווען א איד פארגיסט פאר רבונו של עולם בלוט פארגיסט ער עס ווייל ער האט ליב דעם רבונו של עולם בלתי לשם דבר און דאס איז אונזער שיינקייט. און פארדעם ביי א ברית איז א ששות לעשות צדק. און פארדעם רופן עס ביז היינט קריסטן א כאטש ס'שטאמט פון די רשעים. און מען זעט טאקע די ווייצענע רוף זיך דורך אויסשיקן צו א חומה, יא כאב נאך אביסל צייט. אויך געהערט פון מיין טאטן א באקאנטע מעשה פון ווייצענע רוף, עס אפשר נישט דערציילן אזוי פונקטליך ווי איך האב עס געהערט, אבער עס שטייט אין ספר מקדש השם, איך דערציילן בקיצור נמרץ ווי די עולם קען די מעשה, אבער די מעשה דארף מען איבערחזר'ן כסדר. שרייבט אז ס'איז געקומען צו אים א איד זאגן אז מען האט. די דייטשן האבן געהאט א געוויסע סכום וויפיל קינדער מען האט גענומען להריגה, עס קומט צו אים א איד און זאגט אים, איך האב איין בן יחיד, איין אויסגעבעטענע קינד, און דאס קינד האבן די דייטשן פארכאפט, איך האב ביי מיר א דיימאנט וואס איך קען מיט דעם משחד זיין א דייטש און ארויסנעמען מיין זון, און מיין חשבון איז, די אנדערע קינדער וואס זענען, מען וועט דאך נעמען א צווייטע קינד אנשטאט צו אים, ווייל זיי האבן געהאט א געוויסע סכום וויפיל קינדער ס'דארפן זיין, סאו אז ער האט גרייט אויף זיין קינד וועט מען נעמען א צווייטן, אבער עס קען זיין די צווייטע האט נאך קינדער. אבער דא רעדט מען פון א בן יחיד. צו מעג ער עס טון אדער נישט? האט דער ווייצענער רב געענטפערט פאר דעם איד, איך האב נישט דא קיין ספרים צו דינען נפשות, איך קען דיר נישט ענטפערן. ווי דאס געהערט האט ער געזאגט, רבונו של עולם איך האב די זכי' צו מקיים זיין די מצוה פון עקידת יצחק. און ער האט גארנישט געטון, ער האט אוועקגעווארפן דעם דערמאן. לכאורה דער טאטע וועט זיך קענען טרעפן א. תשובה, א תירוץ, אנטער די צמתו זיינע, יא ער האט אים זיין זון, דאך אן איינציגסטע קינד, מ'זעט דאך אז מ'נעמט נישט איין איינציגע קינדער צום מיליטער, ס'איז דא אזא מושג, אבער ניין, דא איז דער רצון השם, ביטערע השם דערווארט. די זעלבע זאך זעט מען אויך ווען מ'האט געגעסן חמץ אום פסח דארט אין לאגער האבן אידן געמאכט א גאנצע מחזה, מ'האט עס אמאל געזען, א גאנץ הגדה מיט א ברכה, אשר געטשוענט וועסט זאגן אין אל אכיל את חמץ. זי האט קיין ברירה, ווייל אנדערש וואלט מען דאך אויסגעגאנגען פאר הונגער. ס'איז דא א מאס אז מען דארף טון אן עבירה לשמה, ווייל דאס איז די רצון פון השם יתברך. און אסאך מאל זעט מען טאקע, מען פאלט אמאל אדורך, מען האט אמאל א געוויסע דיסעפוינטמענט, מען האט געפלאנט צו לערנען אזויפיל, מען האט ווייניגער געלערנט, ווייל ס'איז אריינגעקומען, ווייל ס'איז געשען. ס'איז אויך א באקאנטע מעשה פון אומן להיפך, ס'איז געווען א צדיק א א א איינער וואס איז אריינגעקומען צו איינעם פון צדיקים מיט א גאנצע ליסטע א רשימה פון אלע ווי שו ע גייט לערנען יעדן טאג, האט אים דער צדיק געענטפערט צוגעשריבן צוויי ווערטער אויף אומן להיפך, די וועג וואס פשט, זאגט ער, וואס קען וואס וועט טון טאמער בשעת די לערנסט רציפות קומט אריין א איד און בעט מען א נדבה אדער בעט א קאווע, וועסטו זאגן ער לערנסט יעצט? טוסטו דעמאלטס אנרופן השם? ניין. ס'איז דא א מושג, מ'שטעלט זיך אפ און מ'זאגט, איך בין דא צו דינען דעם אייבערשטן, נישט קיין חילוק וואס און נישט קיין חילוק וויאזוי. און דאס איז בעצם די גאנצע יסוד פון א איד, צו וויסן, אונז טו מיר רצון השם, נישט קיין חילוק וויאזוי ס'פארט. און אז ס'פארט נישט פונקטליך וויאזוי כ'האב געוואלט, כ'האב געהאט דעם חומר, כ'האב געהאט די פלאן, און ס'האט זיך נישט אויסגעהאט ווייל כ'בין ביזי מיט א צווייטע מצוה, דאס איז די רצון השם. אה, און דאס נישט קיין אטעם. בדידי הוה עובדא, איי און עכפ. דארף מען קיימען א כיבוד אב. ס'האט זיך פארשפעטיגט, איך האב מורא געהאט איך האב פארפאסט א מיטינג, א מיטינג וואס איך זייער שטארק געוואלט האבן. האט זיך אויסגעשטעלט אז מיט דעם וואס איך האב פארשפעטיגט, האב איך מער פארדינט. אסאך מער פארדינט. טאקע ווייל איך בין געקומען שפעט. נישט אריינגיין אין קיין פרטים. ס'איז דא אסאך מאל וואס א מענטש האט א חרטה פאר געוויסע מצוות עכפ ביי זיך, איך האב נישט געדארפט דאס טון ווייל די כבוד דעם, נישט דא אזא זאך, א מענטש פארט מיט דעם מהלך אז וואס ס'געשעהט אלעס טוט דער רבונו של עולם און דאס איז א אידישע לעבן, בלתי לשם נבדה, אזא איד קומט אן. און איי וועט מען פרעגן, לאמיר צוריק גיין צום ערשטן שטיקל פון אור החיים הקדוש, ליימער, מ'זאל עס איבערזאגן פאר אידן. זייער שיין, די גאנצע מעשה האבן אנגעהויבן געהערט פינחס בן אלעזר, מורי די בינטעלע שעמען די ועד אבער ליימער אונזער מוז דאס נאכמאכן, סיריעסלי קען אונז ווען זיי עס נאכמאכן? קען מען דען טוהן א מצוה אדער בושה און זאגן די כינוסי האט נישט געהאט קיין שום קיין שום נגיעה גארנישט קען מען דען? די אמת איז אז מען קען, והא ראי' די אייבערשטער זאגט ליימער און האט אמאל גערעדט צו מיר נאך אביסל צייט וועל איך אונז דערציילן א מעשה שהיה עמדי, געווען א בחור מיין טאטע האט געלאמט אין באר בית משה אין אנטווערפן דארט איז געווען א איד וואס גייסט ר' לייבעלע וואלאך וואס מיר האבן אלע געקענט און ס'איז געוועזן נאך ס'איז געווען שנה רבה נאכמיטאג ניין יא נאכמיטאג עפעס איז אויסגעקומען ווען מיר זענען אין בית מדרש כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען חול המועד מ'האט געזיצן שמעון יעקב

און תוך כדי וואס איך ער רעדט נאר נעמט ער ארויס א הונדערטער א פראנק א הונדערט פראנק און ער געט עס מיר, דאס איז זיין איינגאבע, זע עס מיר צו ענדיגן, ווען וועט עס זיין פערטיג? איך זיץ מיט אלע בחורים ארום ארום און איך קען דיך נישט זאגן אז זיי גייען נישט, אה איך האב דאך נישט קיין אהנונג וויאזוי מען מאכט עס, ביז צוויי וואכן. גייט אדורך א וואך, איך בין אהיים געגאנגען, איך קען נישט מיין טאטע'ס בשמים ביקסעלע, איך ווייס נישט ביז יעצט איז ער, יעצט איז געבליבען ווער עס האט עס צו נעמען דעמאלטס. אז זיי נעמען מיין טאטנס וואסער און וויקסל צו פארשטיין ווי עס ארבעט, נישט געווען ווי איך האב מיך קענען לערנען, איך האב מיך געפלאגט און געפלאגט מיט איך האב מאכט געווען איך קען נישט, איך קען נישט, ס'גייט נישט, איך האב מאכט געווען איך גיי מיט צוזאגן צוגיין צו ר' לייבעלע, איך שעם מיך אוועק, איך וועל מוזן צוריק געבן די הונדערטער, איך קען נישט. שוין, איך גיי מיט סיסי, איך האב געטראפן ר' לייבעלע די נעקסטן עפעס איין אינדערפרי, און איך וויל אים געבן די הונדערטער פרעגט ער מיר אז איך גיי דיר געבן פריש מיין בלי שום ביגסעלן, ווען קומט עס אן? זאג איך אים, כ'קען נישט דאס, דו האסט, איך וויל אויך צוריקגיין די הונדערטער, זאגט ער מיר, און דו מיינסט טאקע דער וואס האט געמאכט די בושמים ביקסן ביי דיין טאטע האט יא געקענט איינמאל? יא געבוירן אזוי? האט זיך אויך אויסגעלערנט? לערן דיך אויס און ברענג מיין בושמים ביקסן, נישט מער ווייטער. און אהיימגעגאנגען. נישט געוואוסט וואס צו טון, און פאר א וואך צייט יעדן טאג נאך חדר האב איך מיר געבראכן קאפ. געווען קיין, ס'איז נישט געווען קיין טשעט דזשי פי טי דעמאלטס. און איך האב געענדיגט דעם בשמים ביקסל מיט טאג רוים, מיט אלעמען, און ס'איז אויסגעקומען הערליך שיין. ס'איז געווען מיין ערשטע און מיין לעצטע בשמים ביקסל וואס כ'האב געמאכט אין מיין לעבן. ס'קען נישט אויסקומען נאכדעם. באט דאס האט מיר געוויזן איין זאך,
אז מ'וויל,
און אז מען ווערט געשטעלט אין א קארנער ליימער מען קען. עיין דבר עומד אז דו וועסט וועלן קענסטע דערציילן א מעשה ביים קריג עס איז געוועזן עפעס א גאנצע קבוצה אידן וואס האבן געארבעט אין עפעס א פאבריק א זייער קאמפלעצירטע מאשין וואס האט געשטאנען און געדרייט און געדרייט עס האט זיך צובראכן און די דייטש האט אריינגערופן די אידן זאלן עס פאררעכטן אריינגערופן קודם האט אריינגערופן דעם גוי זאל עס פאררעכטן ס'איז געווען דארט א טעקנישער וואס האט עס געקענט פאררעכטן און ער האט געבעטן די גוי טעקנישער זאל עס פאררעכטן. און יענער האט עפעס אנגעהויבן צו קרעכצן אז ער האט נישט אלעס, זיין כלים, ער ווייסט נישט ווי, וואס, ווען, האט אים דער דייטש געשאסן. דרייט ער זיך נאכדעם אויס צו איינער פון די אידן, און ער זאגט אים, דו פאררעכט עס. ער זאגט אים, אבער איך האב קיינמאל נישט געטון דאס, איך קען נישט. האט ער אים געענטפערט די ווערטער, דו ביסט א יודע, דו קענסט. ווי האט ער געהייסן, רבי לייבל? לייבל קוטנער. קוטנער, יא. ער זאגט, מען איז געשטאנען דארט, מען האט זיך געבראכן קאפ, אבער מען האט עס אויסגעפיגערט און מען האט עס פארראכטן. אז מען וויל קען מען. ס'זאגט זיך גרינג, אבער וואס מען נעמט ארויס פונעם היינטיגן שיעור איז איין זאך, אז מען וויל קען מען. ס'איז שווער, און אסאך מאל איז עס גאר שווער, בפרט אז ס'קומט א מצב, למשל א פסח, מען גרייט זיך צו אלעס, אלע חומרות, אלע גוטע זאכן, און ס'קומט די מעשה און עפעס געשעט, און מען וויל זיך אויפרעגן אז דאס איז סימנים ראש השנה צו וואס, מען פארגעסט אז כעס איז נאך א גרעסער ליידער. קענסט דאך ממש נישט טוישן די מציאות, סאו וואס וויל דער רבונו של עולם יעצט? בלתי לשם דבר דאוד, טוה זיין רצון, טוה וואס דו דארפסט צו טוהן. זאל דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל קענען טאקע דינען דער רבונו של עולם ווי ס'דארף צו זיין, בלתי לשם דבר דאוד, ס'זאל זיין ועל מנוחתם יקדיש ישי מעכיל, מען זאל קענען מקדש שם שמים זיין דורך מנוחה, און דאס איז גראדע דער גרעסטער נסיון.